ma ka pe tek pa lacwec onongo tyen Liverpool dong fariki cete onongo kwer ineno wa watany tany mo muriferan muriferan muriferan gubino gugoyo i dog tol dong tap diki dong wadong ki Man U gini nga Man City ineno Ento an Tim anongo ni omyero ako agina ka anong kong gin mo ko i iya kong tyen pud tye dok jok tedo mo dok obino i koma ci anongo ni omyero awang kong piny doki. En mega ni bino abina, ka pud dong obino piny kit eni, kono myero anen ni ayubo koma ko maber. Eh? Man tyen gin atye ka neka ni en aye Ker ringo dyel mo ma ngwece dit. Eh? Ringo dyel langwece dit. Mm? En aye myero ati i kome tyenni. Mm? Kacel ki Kun onga ki gine, myero anen lok me oti olwoka mo obed i kine kenyo. Ineno? Pien ka in i lamuringo magwar, myero inen igwenyo ba, pe ibedo agweny ni dong itum lubok lok. Ento, an tin kit ma atye ka yubbe me teriterina, amyero abokiwu kong lok, pien lok dok okatti ba.

Wek wun wutye akwaleni lok tye i komwu. Wun gurup moni en ma itye ki tye alonge ki cwalo awoti wun gurup moni eni ma wutye alonge ki mon pa luwotwu-ni lok tye ba dong giwaci atittiwu cik cik me kwalle ma wun wutye iye-ni. ni cikke tye ba ci wek ka kite ni ka dong koko ma lubok lok okati kede nongo omyero an atit wek dano mukene bene onge pe ngato mo dok ocit koko ange ni an kara ca pe gik ma kitito lok onongo an ape aa record eni wan ogwoko in ka in dong ka nino ma idwogi inen bene ineno. pe ibiweyo ba. Hmm? Dong ni eni lok en man lok mukati ki bot dano mapol, kati ki bot mon, mukati bene ki bot co. Hmm? Ma lamego moni wee, ah, kira ka dong in de imito kwalle adada enen ki won boy. Eh? Ci in pe ka iket woro. Eh? Ineno? Nyeyi mo acel loko waco ni, ah, en gin adongo en dong edeg loyo en aye lok me bedo ka gine ma pe ingeyo kwede wang aco ineno wa so an dong awaco ka dong kit eno ayela pe in dong itamo ni myero gitim ngo so gurup aryo ni weng dong gutitta tamgi an awaco ayela pe an macalo an labok lok dong abimiyo tam ma me namo agikki eka an akwan tamgi ni oweng iruu. Ka me agikki dong obed mega, an dong amiyo dong alulu kwede kwo. Dong namba acel, man dong lok mukati, bot wun jo me kwale, man mon wa ki co weng, man en te nino pe en dok pe kiyero ba, mon wa ki co weng. Namba acel cikke wa, acoyo ba acoya ba, acoya ka acoya pien lok eni pe myero an awek obuti. Namba acel lubok lok tye ka waco ni pe imak cal kwede waci pe imak cal kwede ni pe kimito nenowu kacel wa wun lukwaleni. Waci pe wumak cal kacelu, rekodde myero obed pekke. Hmm. Aweko enoni botwu. Namba aryo, itye ka waco ni ka in goyo cim ci inen pe kigamo. Hmm? Kong iwiny ma dok, winy winy winy dok inwo. Ka in igoyo cim pe kigamo. Eh? onyo in ingo icim gineko aya mere dong in niang ni ineko cim mo ba cim pe okok pien lokke ni ngo. Cawa-ni eno ca marac, dako-ni tye gini cware, dako ma in itye ka kwalle kwede-ni tye gini cware, laco ma in itye ka kwalle kwede-ni tye gini dakone. Cawa-ni eno pe gimito in igo cim ineno wa. Tumo me namba adek, lok moni dong cwinyi mit ada dong, nongo cwal me cec. Waci pe ocwal me cec. Eh? Me cec iwe pe obedo acwalne. Pien me cec, nino poto cing won ot onyo min ot, ci gimako wu. Mm. Meno en me nama angwen. Me nama adek. Nama angwen, Tye ni amoni pe nino moo eh pien wun jwi ka kwale wu nongo wongo won ot cito safari onyo min ot cito safari ci wutimo ni wuroo ne wutimo jami wu nino mm gitye ka waci ni catan mo pe obwolwu ni dong wubuto i gangi eno ne ineno latyet gene atye ka nyoto gene garlic. Giwaco Catan mo pe obwolwu niang mo ni dong obutte ogang ni pien ni dako dong peke nyo laco dong peke peya winye wun lukwo gitye wai ki bene mako wu ka in aye imito nge ni nino pyerangwen ada dong oromo dong wutim menge eno ni. ni pienne dong wangwu dong omore ko jok eno mor bongwu ni ko ter ka ma dong ojwi cito iye ni eh koni ni pe giwaci hmm? aya lok mukene da nen kong kalara man alyera myero pot iye kunu aya lok mukene lubok lok ma itye awaco ne en ni

Giwec atam mo po wek obut gang kenyo. Me enoni namba adi? Namba angwen. Namba abic ni ka ma jwi wunu ce rye ni pe wubed ka nwoyo dok kunnu tere tere. Loc ka ma jwi wunu sik kulik ki iye ni waye ni pe wunwoo dok kunnu tere tere. Eh, wun lukwo, Gitye ka lok kedwu ba eh gitye ka lok kedwu muni pe ran muni pe ran dong lok mukene ma kitye ka wacone ni cik me namba abicel pe obed ka rwako luremi nyo lurem cwari onyo lurem lurem laco-ni ki lurem dako-ni i lok moni. Pe wutimi enoni. Ka ma gibimako iye dong enno. Ineno? Wek luremi obed tenge, lurem en obed tenge. Kuman ba, meno aye lok iwa awaci. Hmm? Ineno ngo lubok lok? Lok tye ka kenyu. Hmm? Wun jo me murifet. Eh, jal me kalara eni tika ada, an abbe panya. Eh, eh, eh, eh, eh. Maria. Aya. Ko aket gini do wote ngo. Wot dong ki gunye kanye gunyo gunyo gunyo gunyo dong mere ma dong an dong aya wot tit wu dong lok na wot ngwer je mukene ni eh aya lubok lok Gitye ka waco ni i namba abiro ni ka ce en ogoyo cim, dako ogoyo cim onyo laco ogoyo cim, pe imwomme ka gamone ni alo, alo, ling tik, ling di ter iti kong. In lakwoya tero iti kong. En kong ocak lok. Ka iwinyo lok, lalok-ki. En ngat ajui, wun kwalle kene ni, ci dong imedde ki lokke. Pien kare mukene kwaka, kwaka dong eno, madam dong onongo namba cimmi o, onyo laco dong onongo namba cimmi dong tye ka goyo cim iri me makki. Ka kenyo en aye dong, Muriferan, murife, murife, murife. Eniang we? Dong gitye ka wacowu bene wun lukwo ni amono ni pe igo cim ki dako ma in itye ka kwalle kwede nyo laco ma in itye ka kwalle kwede-ni ka cako lok mogo niya. Amari mada, oo gengo wa ipe itimo enni. Dok bene pe ilwong laco ma in tye ka kwale kene ni my everything. Your everything ne ni ma in tye ka kwale akwala. Mm? Cako bedo your everything ne ning labok lok. In itye ka kwalane akwala. Everything iko e eni nucu Lok mange wa titte ma. Ineno? Dong an macalo labok lok myero ami tam iye ko me agikkine dong. Tam ma dong biminwu wun lukwalle me agikki en aye ni kwany cwinyi ko i kom cwar lawoti, kwany cwinyi ko i kom dako pa lawoti pien ni eni ibito. ka itamo abwoli winy lok malongo ma ibito ka itemo mede ki kodi te mingi enoni tye aniang lubok lok luwak mon ma tye ni jote kong Pingo pe iyenyo wiye nono ne? Lwak co ma wigi nono ni kong. Pingo pe iyenyo wiye nono ne? Ki tim mo ni en wu tamme ni ni lakwo pe kwalo kwe ot anono ni ebe to nino pyera ngwen ni dong cok. Lubok lok do miyo tamme oba. Udong dong bot wu. Beka ana amete ki neno lok pa utigu dwoka. Kacel ki ringo dyel. Akon atir dong i kome kun mot ajwak wain dong kore vino dong olwoki pien dyel ngwece tye ci mito jami gin dunyo dwoni woko ilako dwoni woko wek ocit oko weng ka maber kong kuman ba an dok nga labok lok ki gonye.